Ә безнең мәктәптә инде коллектив белән без Zoom программасы аша дистанцион укыту, дистанцион дәресләр үткәрәбез. Моның өчен инде менә бу программаны компьютерларга скачать итер өчен без zoom.us сайтына керәбез һәм иң аска төшәбез дә. Битнең иң аскы өлешенә икенче баганада була ул. Икенче баганада беренче ссылкага басып, без аны компьютерларга скачать итәбез. Аның телефонда приложениеләре дә бар. Телефоннан да кереп була. Менә без моны скачать итәбез һәм скачать иткәннән соң укытучыларга менә мин үзебезнең инде укытучыларга менә шушындай яздым сообщение шушы сайтка керергә дип аннан соң регистрация үтәргә менә хәзер ни өчен регистрация үтәргә икәнен аңлатам регистрация үткәч регистрация үткән кеше үзе конференция ясый ала Укучыларга үтмәсәләр дә була. Алар менә шушы э, кереп э, сайт э, сайтка или моны без җибәргән шушы сообщениедән менә бу сылтамага басып программаны скачать итсәләр генә дә була. Аннан соң инде бездән килгән конференциянең ID номерын белән пароль белән керә алалар. Шулай ук без биргән ссылкага басып та керә алалар. Менә аларны мин алдан хәзер алдан әйтеп куйдым сезгә. Ләкин аларны барсын да яхшылап аңлатып мин сезгә гарси дим аны. Хәзер иң баштан укытучылар эшли. Иң баштан укытучылар менә бу сайтка керәләр. Zoom UI сайтына Әйттем бит мин, иң аска төшәләр. Иң аска төшәләр дә менә шушы клиент конференцияне скачать итәләр. Скачать иткәннән соң хәзер зарегистрировать бесплатно дигәнгә басып, анда исем фамилияләрне кертеп, без үзегезгә пароль уйлап, без бу Zoom US сайтына регистрация итәбез. Мин инде монда керәм генә. Google аккаунтны. Мин Google аккаунт белән кердем. Керәбез һәм менә мондагы профиль өлешенә күчәбез. Профиль өлешенә күчәбез. Профиль өлешен тутырган вакытта менә редактировать кыласып, менә монда куйсагыз була. шушындай яшел галочка куйсагыз була дальше калган өлешләрен карап чыгасыз иң баштан программаны җибәрәбез кайсыларыгызның инде бутамга рабочий столда була җибәрәбез программаны һәм регистрация вакытындагы логин пароль белән логин, логин парольне кулланырга туры килә. Әгәр менә монда войти конференцию бассагыз, кеше конференциясенә кергәндә, кеше сезгә конференциянең ID номерын җибәрә һәм паролен җибәрә. Менә бу икесенә галочка куябыз, тавышсыз һәм видеосыз керешне. Һәм менә монда ID керткәч инде үзегезнең исемегезне менә монда язасыз. Монда IT конференция килгән була һәм вайтига басасыз. Ләкин минем кермәгән бит әле. Мин үзем оештыручы видеоконференцияне. Шуның өчен вайтига басып, регистрация вакытындагы логин пароль белән без керәбез. Мин инде использовать иттем Google аккаунттагы Логин парольне мин шуның өчен шул использовать итергә бастым Google аккаунтымны. Google аккаунтлар күп булгач, мин аларны сайлап кына алам. Һәм әгәр кешенең ID буенча булса, менә шушы чыга. Бу укучылар менә кергәндә шушай. Укучылар открыть приложениегә басалар да, алар кереп китәләр. Ә безгә бит инде, безгә үзебезгә керергә туры килә, логин паролебез белән. Хәзер кердек без. Кергәч, карагыз әле монда. Менә мин хәзер бит инде икенче Допустим, мин иртәгәгә үземә эш дәресем ди, мин шушынырга, балаларга ссылка бирергә тиешмен. Ничек нәрсәгә басып алар керергә тиешләр? Моның өчен мин расписаниедән карыйм. Киләсе икенче э, көнне, мәсәлән, иртәгеге, допустим, среда көнгеге дәресләрем, беренче дәресем, мисал өчен, башана 8:30-да. Мин менә монда запланировать иткән вакытта басам да Сигездә утызда дәресем башлана, ә мин тотам да, допустим, физика. Физика. Сигезенче класс. Сигездә утызда дәресем башлана, ә мин тотам нигә? Менә монда дәресенә Бу бит инде безнең иртәгә унбише була. И, менә монда мин куям. Сигездә утызда башлана, ә мин тотам да сигездә җигерме җидегә куям. Ике-өч минут вакытыбыз булсын. Балаларны җыяр өчен. Дәрескә куям утыз минутка гына. Менә монда идентификат персонале конференция. Менә моны куям. Паролебез тора. Менә бу кайсы кнопкаларга куйганын карап калыгыз. Менә монда календарьда Outlook яки Google календарьда торса, Другие календарьга куегыз да, Запланировать-ка басабыз. Безгә менә шушы приглашениене копировать буфер дигәнгә алабыз. Һәм менә мин ничек эшләдем. Мин мәктәптәге һәрбер класска ясап чыктым сообщество группалар. Ул группаларга мин керттем бу класста укыта торган укытучыларны, укучыларны, Һәм ул шушы закрытый группа куйдым, чтоб теләсә нинди спамерлар кереп теләсә нәрсәгә басмасыннар. И менә бүген уникедә унөчтә ясаганнар, ә кайберәүләр инде уже иртәгесе көнгә менә унбишенә уже запланировать итеп куйганнар балаларга. Иртә белә балалар Ике, менә бу өченче, дүртенче дәфтәр бит инде. Кергәч шушында гына басалар да дәрескә кереп китәләр. Мин дә мисал өчен сигенче класска сан бит мин. Мин чуганда сообщество группаларда сигенче классны табуам. Сигенче классны табып шушыларга үземнең приглашениене куям. Һәм опубликовать та басам. Менә шул. Безнең һәр классның үзенең группасы бар. Ул группада шушы класста укыта торган укытучылар һәм укучылар. Ә кечерәк классларда инде, башлангыч классларда без ул группаларга тагын әти-әниләрне дә керттек әле. Әти-әниләр дә менә монда тоже бу группада торалар. Менә монда и эшләрен язабыз һәм дәресләргә приглашение. Бөтенебез безнең укытучылар бөтенебез Zoom-да укытабыз. Монысы булды бер. Аннан соң аннан соң менә бу Zoom-га кергәннән соң хәзер килеп чыга менә монда приглашение ечкенный без зумба кергәннән соң, менә монда тезелешеп китә, допустим, киләсе дәрескә ничәдер минут калды дип, начать дигән кнопка бар, шунарга басабыз да, и без конференциягә кереп китәбез. Конференциягә кереп китәбез. Анысы инде Әзрәк соңрактан мин сезгә тагын бер видео яздырырмын. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Без мәктәптә менә мин ясадым шушындый башлангыч классларга расписание. Расписание бу өлкән классларга расписание. Һәм менә монда һәрбер класска ясап куйдым мониторинг. Менә моннан бассак, күчәбез без шушы мониторингларга. Мисал өчен, Мисал өчен, һәр көнне укытучылар ничә кеше дәрескә кермәгән яки керә алмаган, темаларның исеме, дистанцион биремнәрне нәрсәләр буенча биргәннәр, менә Zoom аша, сайт аша, китаплар аша. Ничә бала кергән, ничә бала кермәгән, ник керә алмаган, аларның сәбәпләрен менә монда барысы да язганнар. Шулай ук без тампалап барабыз, мәсәлән, нет интернета, нет ПК, ләкин без аларны инде калдырмыйбыз. Соңрак төштән соң, мәсәлән, чакырабыз, я телефон буенча, я һаман шул я WhatsApp аша биремнәрне җибәрәбез, яки соңрак әниләр кайткач, алар Укытучылар белән шушы ук Zoom аша элемтәгә чыгып, биремнәрне алалар. Яки анда унбиш-егерме минут, безнең бит инде Санпинның да бит әле үзенең нормалары бар. Унбиш-егерме минуттан артык ярамый интернетта бер рәттән утырырга. Менә шушаны исәптә тотып, Без калган эшләребезне эшләп бетерәбез. Аннан соң, безнең Якласста регистрация үттек. Якласс буенча биремнәрне бирәбез. Төрле проверочный работалар төзибез. Алар буенча эшләре бирәбез. Һәм видеоуроки. Нет сайтында хәзер күп материал бесплатно бит. Менә аннан классларга заданиеләр бирәбез.